An ech begréissen iech hei zu enger neier Folg vu Pokémon Go meets Pokémon Tradit Card Game. Jo, dëst Joer erëm hei gesitt der et, Opnam vun engem Elite Raid. Et ass zweemol e Regidrago Raid deen ech iech ka presentéieren, war elo am Mäerz wou dat eng Kéier stattfonnt huet. An haut maache mer emol eppes erëm méi Grousseles op, et wäert och méi laang gepaart eng Kéier ginn, nämlech wäert ech haut alles hei opmaache vun der Mini Tins Collection hei. Et ass e ganzen Display deen ech hei kaf hunn, Natierlech ech net alleng, den Tour de Puroi, Dir héiert et schonn, d'Mënze ginn hin an hier. Sou gesäit dat aus. Do gesäit een och de Magic Carp an alles drop mam ganz witzeg Design hei mam Melmetal. Also den Display geet ëm déi 80, 90 Euro, deelweis souguer heiansdo dat e fir 120 Euro nach kënnt verkafen. An hei sinn eeben dann, ech menge wann ech sou vum Gefill hier ka soen, 10 där Minitins dran. Een normale Mënsch keeft se eenzel am Buttek an jo, där kennt mech, Dei keeft alt erem e ganzen Display dervun an gesot ech giff soen mir man dat hei direkt op an an der Zäit all erzielen ech bessen sou vun den Elite Weights. Woah dat do geet jo ganz gutt op des Keier. Direkt first try hei en Dengens a krut. D'Elite Weights an fréier wéi se geheescht hun Dex Weights virun der Corona Zäit gouf et dei. Wärt ech era blennen hat ech der heiansdo mat gemëscht. Also et gouf och zu Colmer ginn et zwou X Weight respektiv Elite Weights Arenen. Ja, mal dat heilo ganz schéi wie am Buttek opgetéicht. An äh, voilà, da gesitt der et, wéi am Geschäft normalerweis virun ihr steet. Also sou steet et am Buttek. Dann hëlt een eng Tinn raus an dir kennt mech, ech hunn erëm missen 10 Stéck hei hunn. Ähm, sou ass dat hei. An ech giff se lo eben hei bëssen op d'Säit äh, stellen, dat awer ëmmer gesitt, dat ech eng do raushëllen. A wéi gesot, aktuell sinn d'Elite Weights, souwisou hu se dat och misse maachen, jo, duerch Fernwéit-Invitatioune kanns du op keng X-Waits méi Invitatioune maachen. An ech giff soe mir fänken dann hei un mat engem schéinen Eevee-Design mol als éischt. Also ech wäert nemmi wéi d'lescht Kéier bäim Pokémon Go Celebration Projet net all eenzel Theme presentéieren vum Präis fir dir elo eng Kéier de ganzen Display gesinn. Gucken och dat hei opzekréien iech es wéisst. An der Zäit erzielen ech iech am viru wéi d'Sort fréi un dat. Exwitz genannt, et waren e besonnesch Invitatiounen, do krus de Mewtwo un oder Deoxys, se hunn déi fir d'éischt Kéier hir Entrevue gemeet. Dunn elo Enn vum leschte Joer 2022, respektiv elo Ufanks 2023, ech kréie se net op, hu se dann d'Elite Rates agefouert, dat awer geet tiptop. Als mat Plastik a sou Saache sinn ech net gutt fir opzemaachen. Mee kucke mol wat dat hien ass an da schwätze ech bësse virun. Also e gesäit haut 20 Duus Boosteren, net Duusteren, gëtt net düster Boosteren, also sou 10, 6 hours later. Also wann dat do kleng Kand soll opkréien, dat weess ech awer och elo net. Holy moly, sinn déi gutt zéi. Also, ich weiß, das finde ich nicht gut. Goofy Gears. So, löhne ich es ab. Nein, Gott noch mal. Also, wir kriegen auch heute einen Coin. Cool Pikachu Coin. Und ich lehne euch auch mal das Bild an, den was wir noch können kriegen. Weil, wenn wir mal so drauf gucken, es gehen insgesamt fünf der Billercher. Und äh, voilà, wir lehnen auch die Coins dann all schön herbei nehmen, sammeln unseren Coinsack. In der Zeit mache ich dann hier ab, wenn du alles kriegst. Oh mein Gott, sei dat ass do déi Qualitéit. Sou, kee Sticker dobäi. Denken ech mol net méi, awer fir iech rëm zwee Coder, déi ech dann ëmmer esou schéin heihinner och leeën an och wäert de Coin dann emol esou drop leeën. An da schwätze mer iwwert d'Elite Rates och. Wéi gesot, déi solle missen aféieren, wëll mat de Fan Rate Päss konns de dunn nëmme X-Rate Autoen erausschécken, soss géifen d'Leit nach Fliger buchen an alles, fir nëmmen en X-Rate ze maachen, wat komplette Quatsch ass. Déi Late Weights klappe iwwregens och absolut net. A mir haten elo haut den Hooker als éischt. Et kann lech och soen, dee kritt keen Hooker Material, well ech war eng Kéier zu Colmar dann ënnerwee. Et war wierklech traureg am Sënn vun et war soss keen do, ausser dräi Leit. Mir hunn et zu dräi probéiert an et ass zu dräi näischt ginn. An jo, elektresch war et net. Op jiddwerfalls, déi Late Weights ze probéieren draussen ass eeben wat d'Leit opreegt. Du muss sur place si bei enger Arena, dat ass sou onëmständlech mëttlerweil fir verschidde Leit. An euh, voilà, ech probéieren dat haut zu Colmar awer. Euh, schéine Pikachu hei am Reverse. An Arctos. Probéieren alt ëmmer zu Colmar, mee et muss een eben soen, verpasst een normalerweis näischt. Solle méi XP ginn, ginn heiansdo sou eng extra Questen oder esou, mee et ass elo natierlech net all ze vill wat een do verpasst. Mee Dir gesitt eben elo, mir hunn deen zu 5 gemeet, wou ech och carrément muss soen, wat ass lues, ech kann drun d'Bahn zwee zwee Scooteren waren an der Lobby dran a mir waren just zu dräi sur place, quitte datt herno nach um, also um 11 Auer hu mer se allenzwee gemeet, um 5 op 11 si mol nach véier Leit nogelaf komm, déi hunn awer och du selwer gemeet ënnert sech, well mir schonn am gaange waren. Dat ass och ëmmer, sidd och ëmmer op Zäit, Auch wieder gekämpft dann immer geht Stilix an ja mir den zu 5 gepackt hat noch zu 4 denken ich gepackt zu 3 war eng mi eng Geschicht gin de Regi Drago mir den dann mol schön agefouert gehabt weisen noch eben lo de ganzen Projet hei lo wit gelaver sein keieren so ein Hallo Kowei Moment. Also den Love it Ambiverse. Dat war da schon mal die éischt ähm, ETB die mei hatten an los natürlich just den Code hei an dann zähn ich den Code aber mal schnell mal op Zeit an ich muss bisschen Karten hei op Zeit lehen. Och dit mal eh direkt das Hilfe muss auch über Zeit für mir neu viel Köchte leiien an da gebe ich so ähm, ja, alt Design dann könnt man mir fit Balls aber dem Eltern noch mal drauf wie dat gesehen habe, geschickt Tasche Köcht. De Plastik mol op d'Säit an da probéiere mer op elo bis staark ze sinn. Voilà, dat geet besser. Mir hunn scheinbar ëmmer eng ee Pikachu Coin dobäi. Lo hu mer och schonn dat zweet Hyener. Natierlech passt dat absolut net bäineen. Mee ganz éierlech, kaaft Iech net sou en Display. Dir gesitt elo haut Pull réischt jo hopp also do soen ech dann hunn ech gepullt ze noe de Diéischt di Diéischt hin wei emol en Griff ins Klo geet si op däitsch soen ech maache mol op hei do ass meng Schméicro da mëttlerweil erëm drop wann ech se verglach also dat fann ech scho bëssen sass giff de Luca elo erëm soen wisou sinn der do erëm 4 Puller drop dat muss mer mol een erklären also. Waren se schon op? Muss wierklech soen, och déi Pins äh, kanns hei schön op an zou man, mee war awer schon äh, agesleeved, vun dohier well eigentlech muss och soen, wat äh, d'Elite Raids soen ech éierlech ass eng riskant Geschicht, well et ass keng Garantie do, dat Leit iwwerhaupt optauchen. What? Zwee Coder? Meng. Ok, dann ass emol en interessante Miss. An jo lo fehlen da lo eng Kaart. Oder mal wie si mal wirklich beschoss gin. Poké's da mal dréinen. Kucken mer eis dat ganz un. Also wie gesot, d'Fern Ex, also d'Exwelaf, dat sinn ech bess wat bewosst si souvill awer Touriste erausgaangen, da missten d'Leit fir déi Auerzäit och do sinn. Elite Raid ass ebe Risky, dass dann d'Leit guer net zur Place hues. Snorlax amourös an en Golem-Support, also wierklech eng komesch Geschicht dat hei. Zwee Etage eronner, wou dat zwee mol eng Code-Kaart an engem Pak dra war, dat dat ass mer nei. Kucke mer dat een elo schonn op. Denken awer net, also si mer hei vläit geduckst ginn, ech weess et net, mee denken awer net esou wéi d'Pak bis elo op sinn. Sinn awer erëm zou, hei ass erëm just eng dran, also mir hat do Well hat d'Maschinn et gutt mat eis gemengt. An da gi mer mol hei kucke wat dat do fir e Pak nach ass. Ass sogar e bësse schmutzeg. Kann mer net mäin Thema hei maachen. Mee ech muss och bëssen. Okay, dat do war. Dat do ass e bësse lusch. Dat do ass wierklech lusch. Komesche Pak. Walter Seevers an en Dragonair Wii mol eng Kéier en e klengen Hit. Mä et muss ee bedenken, wann ee just zwee Päck huet, also enger klenger Geschicht, well den Dragoan loosst sech emol hei schéi leien, muss och just kucken, dat d'Këscht wéi ech war wierklech och schonn sass, dat hei am Sënn vu Coder deelweis méi konfus waren an alles. Op jiddwer Fall, ech hunn d'X-Rates méi favoriséiert, well dat hei ass wierklech ëm eng Geschicht, sinn d'Leit iwwerhaapt zur Place do? Hues mol eng scharnéirark Këscht hei reis, well hei ass eben och den Trick, du kanns se jo esou opmaachen an aner Displays dra jo, kanns se dann esou zoumaachen, soen ech iech ganz éierlech, ass alles méiglech ne. Kann een och scho kucke wéi dat richt scho bal, kéint ee scho bal mengen dat do schonn ee bëssen dru gefréckelt huet, mä bon da si mer vläit eng Kéier do. D'Waascht gin mir alt, och déi do geet erëm ganz gutt op op eng Kéier. Alles an allem soen ech iech, mir maachen d'Produkt op, och wann d'Haut vläit veraarzen kéint sin. Kënnt och vläit elo eng Kéier den Test maache mat enger Energy Card, sin déi iwwerhaapt richteg Kaarten? Dat hat Joe mengen ech schon higemail. An hei si erëm nach erëm zwee just drop. Dir kënnt e Screenshot man, da kënne mer se fir d'Spill benotzen. Gitt einfach elo mol hei iech sou eng Waasserkat huelen, da weist iech eng Kéier och dat. Wann ech déi elo hei zerrappen, do gesitt der dann de Misert gesinn. Voilà, déi ass e bësse schwaarz, dat sinn Originaler. Also dat ass eng traureg Geschicht. Mir sinn hei schonn wierklech op enger Situatioun ukomm, wou ech Kaarten ons Youtube Channel hei ze rappen, mee dat war eng Prouf, also ech haat se schon echt, muss nach eben kucken op se vläit schon eng Kéier op waren, mee bon haat mer vläit eng Kéier en Error Pack, kënnt ganz seele vir, mee de Main einfach Produktioun ass einfach iwwerdriwwen am Sënn vun Voilà hei déi nächst Codecard fir iech, ech muss och vläit bëssen riwwer leeën, well hei jo den Let's Play och leeft nach, also et huet lech geklappt mam Regidrago, Et war eng feiereg Ugeleeënheet, zu dräi och wahrscheinlech net gepackt. Am Endeffekt waren et zu Colmar 7 Leit, well et war jo eben de Virdeel, zu Colmar war et op zwee mol um 11 Auer Wait, dat heescht mir waren um 20 op 11 fäerdeg an do has eben zwee mol d'Chance Regi dra gehu awer zu Fenk mech hu se zéi vu zéi krut. Meng zwou mat meng zwee Matspill haten et leider net. Ooh de Spark ganz schéin an ech mengen de Spark ass en neien Hit, dat ass schéin, dat ass richteg cool a wou zum Däiwel sinn meng Sleeves elo? Hallo Sleece, hallo, wou sinn se? Hei missten se sinn, jo do sinn se, huelen mer se emol raus. Hat ech net dermat gerechent, ass awer en neien Hit hei, de Spark hunn ech nach net. Ass dann déi drëtt lescht Rainbow Kaart, also dat ass och wierklech wat eis Set ugeet, et feelen eis just nach Full Arts an. Rainbow Kaarten an och nach zwou Gold Kaarten, also ass awer e geilen Hit, mee dir mierkt et wierklech, et ass eng Saach vu Chance am Sënn vun wat een fir eng Tint kritt oder net, well dir mir elo, dat hei ass elo den drëtt Pack, also déi drëtt Tint déi mir opmachen an jo, awer heiansdo gutt Puls dobäi, mee et ass eng, also fir 100 Euro auszegi géif ech net maachen an ärer Plaz, maacht net fir Feeler wéi ech. Mir wäerten hei d'Kraam aus dem Plus, Minus, also aus dem Minus erauskommen, fäerdeg ganz. Woubäi mer gläich schonn d'Hallschent ophuelen, Slowpoke goe nees. Kënnt mir och eng Kéier schreiwen, wat Der vun Eliterates haalt, Lapras als Holo. Sou, hunn ech bëssen emol Raumen an ech giff soen, mir maachen dat bësse méi fir d'Kamera vläit besser. Ech huele mol all déi hei eraus, mir hunn nach hei nach siwe Stéck. Ech leeë mol déi eidel Këscht op d'Säit. Da kritt der se esou heihinner geluecht. An da maache mer och hei mol e bësse fir Uerdnung. Esou, déi leeë mer dohinner. An an der Zäit probéieren ech dann mol hei iech e Bild ze formen. Jo, op e seet mer, de kritt et iech sien et net hin. Ass dech en hei d'Héierer? Ech muss eng Kéier vu d'Säit kucke vun hannen. Deen ass an der Mëtt. Yes, die klappt dat ja schon op. Wie sinn ech da lo blöd? Dat soll so ausgesinn. Me bon, guck man mal wie d'Viro geht as hei schenkt dat. Irgend se oder lo. Also so mis et dann mal rich. Et klappt ja wiechts.

Maan mer déi mol eng kéier wéi déi déi vun Designy ausgeet. Wann een eben just eng eidel Tint wëll hunn, ech hunn der zevill heiheem leien elo wéi der jo erem gesitt, kann eng roueg kréien. Vläit och hei erem dann emol ech dat do kucken, also déi wëlls a wat mir sammelen déi och mol all zesummen, déi leen ech mol all schéin op d'Säit. Dann äh, mecht eng Kéier Boing. Leen noch déi Coins emol all op d'Säit op. Wann ee Coins braucht, sech nëmme mellen. Da gesitt och dann d'Relaxo. Komm mal zum Schluss eis denken, wou mer dann de Bildschirm maachen. Esou. Äh, mäi Gefill ass wierklech, Voilà, jo, et sinn och just erëm 10 drop. 5, 4, 3, 2, 1 a se sinn fort. Schonn hunn ech de Screenshot gemeet. Wann net, muss ech eng Kéier kuerz zréckscrollen. Erëm zwee Päck. Wéi gesot, d'X-Weight hunn ech besser fonnt. Ech mengen, op dem YouTube-Channel gëtt souguer nach e Mewtwo X-Weight, deen ech deemools eropgelueden hat. Dat ass awer och scho bal 2018 hier. Déi wäerten och ni méi zréckkommen. Einfach de Problem mat de Fanraids Invitations, jo guer net machbar ass. De Code fir iech. An jo, d'Elite Raid ass nach vill, wou se austesten an Och wann der keen X-Weight oder Elite-Weight hat, oder och bléng dran hannen, wann der keen Elite-Weight hikritt, eréischt dann eng Kéier ginn se awer fir jiddwereen accessibel an mir gesinn jo och heiansdo deelweis dat d'Queste da gi fir mat de Legendären an alles mat dobäi. Soll rop am Miwwes. An erëm en Dragonite. Also mat déi Kaart ass wierklech, dass en Dragonite-Projet mëttlerweil, ech leeën se och mol schonn demonstrativ do hin, a Lapras, sorry, mee d'Holo-Kaart loosse mer op der Säit haut. Hate mer nach en zweete Pak op. An dann hu mer véier Tins emol opgemiert. Also et gëtt laang gepaakt, wa mir si eréischt bei 14 Minutt, also mir si schonn bei 14 Minutten, dat ass scho wierklech laang haut. Mee jo, ech hat, ech hu mer halt geduecht, Splécke bréngt och näischt. Et ass net wéi lescht Kier beim Celebration Projet, wou ee wierklech, do hat ech deen en plus hei sëtzen, et seet emol een, deen huet sech deemools gefillt huet, dat war jo wierklech eng eng Folter, déi ech deemools den hei ugedoen hunn, fir alles dat sou opzemaachen. Ambidiffel, Nato. Jiddefalls, d'Elite Weights, also et ass ze probéieren, dann klappt et richteg. Griffel am Gewëss. Lynch Lapen ass op d'Säit geluecht an Zéinesch erëm. An jo, Dir gesitt, 4 Päck opgemeet an et sammelt sech. Also ech maachen och Stapler derno, gesitt, et läit awer genuch do. Esou, kucke mer eng Kéier just Designs. Déi misste mer elo all, ah, de Karpert, also et missten ëmmer, et gi 5 verschidde Variatiounen. Elo kënnt nach de schéine Magic Cup. Mam Melter natierlech ëm drop. Do ass kee Kapper do dran, och kee Melter. Do ass erëm e Coin. Wéi ech scho soe muss, déi Coins behale mer. Och hei erëm, Dir huet 5 Sekonnen Zäit. Dës gëtt zielen ech zum Drop. Dës gucke mer einfach op d'Auer. Well da sinn erëm zwee. Wisou sinn do erëm zwee? Sot der véier drop. Komesch, komesch. Ech muss Dir scho méi laang hei drop loossen, datt Der dat kënnt liesen. Mee et ass iergendswéis, hunn ech am Gefill, eppes lech mat deene Quëschte. Mee soit, mir hunn en neien Hit. Dofir huet sech dat gelount an d'Gemeng esou eng Rainbow Card vum Spark geet net schlecht fort op cardmarket.eu. Sou den nächste Tag dann hei an da kucke mer dat un. Also dat ass och fir Mattel Elite wéi ze organiséiere schwéier. Du misst an der Stad scho kucken an an der Stad. dat dann erëm jiddfereen on point do wier. Mä et ass eben mat Exponent an Iterate, wanns du net fir déi Auerzäit do bass wou drop steet, dann has de Pech, dann gëtt de Rage, dann ass de Raid eigentlech scho gemeet ginn. D'Bëllegversioun vum Spark an eng Kéier Blastoise hei am Holo. Dofir wann der déi wëllt maachen, sidd on point. Mee och éierlech gesot, Dir verpasst den Ice Cold Earthquake, dës gëtt alt zréck, well Dir wësst, also et ass jo Quatsch, dat een Re Gidrago eng Kéier shiny released gëtt an Dir däerft just eemol en Elite Raid all puer Méint maachen. Dat kënnt Der jo denken, dat gëtt näischt. Mee huet Dir verpasst, näischt. Ech hunn et alt elo emol probéiert, wäert och an Zukunft probéieren. Ech mengen, elo am Abrëll war schonn de Re Gileki dann eraus. Net traureg sinn.

Als zweete Käier wou mer dee gezënnen. Äh, ja, ich muss, ich, muss, ich muss euch eng beichten schon um neue Projet gefangen war Pokémon no geht. Ich sammeln all die shiny Karten och die al inklusiv mir och die neue gi mat dra gemacht gëtt wirklich so bei eng ganz Rei gemacht vun neue Shinien immer schéin um se eng Kart ze zéien. Also fir dat mal lo d'Halschent opgemaach hunn, hummer schon gutt Puls. Wa ihr bedenkt, die Këscht nei kascht nëmme 7 Euro. Ech wëll näischt soen, mir hunn d'Halschent awer scho ran a mir kënnen d'Halschent och opmaachen. Sou, da giff ech soen, mir hu mam Evoli ugefongen, dann huele mer elo erëm den Evoli op. Da komme mer deen hei erof. Also ech fannen wierklech och, dat hei ass wierklech eng, eng, eng Whisky-Geschicht, datt d'Leit, déi opmaachen, schonn an aner Päck dra maachen. A voilà, zum Schluss fannen ech elo nach eng Kéier designsméisseg se all bäineen d'Deckelen. Dat hei halen ech se och elo schonn Alleguer hei lénks vu mer prett. Hei am Code dës gëll just erëm zwee drop, dat heescht och bësse manner wat Sekonnen ugeet. Sou. An da eis zwee Päck hei op. Ja, guck mal, an abgekönnt. Okay, das war wirklich hübsch. Also das ist immer, wenn ich ophuelen. Ich sehe auch ein Bisa Flor Meme mittlerweile. Celebration, immer um den Bisa Flor gezogen.

Ähm, jiddwerfalls, dat ass mëttlerweil och mäin neit Wuert, net nëmme fréier war et nur de Motto, mëttlerweil ass et jiddwerfalls. Ähm, muss ech iech soen, dass déi Mini-Tints ëmmer eng Risikosaach sinn. Ech maachen se och wierklech just op fir Youtube, dat ech mer einfach soen, Dir gesitt eng Kéier alles, wat esou do leeft, wat ee kann dranzéien, an net déi Gadget-Schiggi.

fir erop an erof ze zéien. Also ech mengen net dat hei gescout goufen oder esou, et war just einfach e Feeler dran an der ganzer Geschicht. Also Coins hu mer der genuch. Wann et geschwënn eng Kéier lass geet mam Reservoir turnéieren, dann Coins ginn eis net aus bei Team Lëtzebuerg. Also wann der dobäi hutt, mir hunn der genuch. Bei eisen, ech verstinn dat net. Dat heescht iergendwéi d'Pikachuen. Déi hun emmer 4 op Nivoli mengen ech an déi aner emmer just zweemol een. Dat ass scho bessen eng Frechheet mee bon dir gesitt se hei. Haalen der Kéier bessen méi roueg an dann maachen nach virun eis. Et ass nach bessen opzemaachen rem zwee Päck hei an jo kucken mer nach wat mer kënne kréien. Wéi gesot Elite Top Weights hunn ech a Kécher erageschneit aktuell wat Elite Weights kënne sinn. Dat ass och bësse witzeg schonn, do war bal zwee, dräi mol den Hooper. Lo just eng Kéier Regi Draco an eng Kéier Regi Leki am Platz, also zwee mol. Et leider méiglech ginn, ganz wierklech deen Dag net ganz naass ze pechen, also et ass schonn eng komesch Saach. Mee bon, Niantic, si probéieren, also probéiere grad an iech si op d'Kapprësele wat dat ugeet. Bidoof, wee brak, et ass awer keen Ditto an eng Kéier den Lavados hei am Holo. Leschte Pak vun der Tin. Also ech mengen dat ass schon bal de Rekord dee mer haut hei awer opmaache vun de Päck. Alleng och vun vun der Dauer hier. Ech menge bal dee längste Video vum Projet. Mee jo et muss och heiansdo sinn. Gëtt nach feiereg hoffentlech mol a Slow Mo, Candela, Lunatone. A mir Dir mierkt awer mir si scho bal géint der Schluss vum Projet. Dir kritt och sou oft Designs gesinn. Ech kann d'Kaarten och net méi gesinn. Ech liquidéiere se schonn deelweis. Melmetal V, also och do erëm eng Kéier. Ech well alt wëssen, wéi oft ech déi Kaarten duebel hunn. A jut, dann maache mer nach de Scharnéirer op. Dee geet och ganz ruckizucki op. Sou, ech si bëssen heiansdo z'wéineg, wat dat ugeet. Rem de Coin. Déi Blende mécht der jo bal och schonn. Do leeë mer d'Déngens hin. Dat maache mer zum Schluss. Déi zwee Päck huele mer eraus. An da fir Iech d'Coder. Do wäerte der elo erëm normalerweis just der zwee drop sinn. Mee déi Theorie, déi Logik. Déi muss de mer definitiv erklären, déi verstinn ech net. Esou, kucke mer wat an dem heite Pak nach dran ass, et sinn nach zwou Pins iwwreg. Fun Fact, ech hunn och ëmmer d'Pins fir den Ikaar leien, dee se gewonn hat. Dofir ginn et och dës Kéier keng Tints. Ware lescht Joer méi speziell am Sënn vun, do si jo einfach Generatioune mat drop gewiescht. Dofir hu mer hei och kee Giveaway méi gemeet. A wat d'Thema Giveaway ugeet, soen ech iech éierlech, nodeems ech lescht Kéier de Mike an de Luca fifty-fifty Chance hat, war dat e bësse manner a si wëll d'Leit. Voilà, mir hunn awer en Ditto gezunn an erëm e Silveren. An ech soen, deen Ditto Äh, weise mer just eng Kéier esou, dat den Dito ass. Just e bëssen. Voilà, da gesitt der et. Dat ass en Dito. Ee méi weisen ech iech net. Wann een e brauch, wann een e wëll hunn, ähm, kann e sech mellen. Ech wäert net mengen, kënnen opzéien, fir einfach eng besser Qualitéit ze hunn. Sou en Dit do gëtt en der gäre virun. Fun Fact zu eng Kaart, sou verkeeft ech nach besser, well et leit einfach dee Feeling vun eng Kaart erof ze zéien. Mee hey, et war eisen zweeten Ditto am Projet. An da lo nach déi zweet lescht hei mam Relaxo. Relaxo ass schwéier, de Relaxo wëll hei net eraus. Oh mäi Gott, Relaxo. Ech verzweifeln um Plastik hei grad, dat ass onméiglech. Kriss et och net aneschters op. Relax, du hues drem zevill bis der Goofy giess. Sou, do hu mer awer elo all d'Kraaft erausgeholl, domat den nom Video ophuelen hu net keng Kraaft méi, da muss ech mech an d'Bett hei scho rem leeën, dass et dat ass den helle Wahnsinn dat hei. Sou, déi nächst Coin, déi nächst Relaxo deng ech, dann kucken déi zum Schluss eng Kéier un. Quatsch, hunn e Pak och vergiess, mee maache mer elo dräi Mammen op dunn. Ech war mam Tuto flecht a mam Courant, et deet mer leed. Sou, do huet der de Code, gesitt der och ganz. Dann ass deen och fort. Mir léen déi zwee do op d'Säit, maachen nach virdrun d'Hytera-Box mol nach virun, also sorry dofir. Äh, Courant leen ech elo mol einfach demonstrativ op d'Säit, dee flecht ech. Ech muss dann ze vill un den Erik denken, wéi dat ausgesäit, also. So, die nächst Code kann also sinn och wirklich genug Code raus haut fir iech. Do äh, ka keen traureg sinn. Dat heil op Tag vun den Starteren zweet Entwécklung. Och en Witz Schrappfahrt se radikal dran ze NATO am Bierdiffel An eng Kéier nach e Colo Pikachu an Holo mat senger cooler Kap. An da komme mer elo mol bäi déi hei, wéi der seet, mer leed, do hat ech ee Pak iwwersprong. Insgesamt hu mer 20 Päck haut opgemaach. Mat engem neie Pull fir eis Sammlung kann ech zefridde sinn. Mir hunn nach elo véier Päck virun eis. An da kucke mer eben zum Schluss nach dat Gesamtbild eis un. An da gi mer scho bal Richtung. Eng hallef Stonn Video hu mer och scho laang net méi gehat. Ass eben elo ni eppes Grousses haut gewiescht. Kandeeler, Luna, Toun, Onyx. Den Chillock an eng Kéier Bisaflor kann déi eng Kéier demonstrativ sou bäineen halen. Dout soen ech iech éierlech, gefällt mer awer dann den Scheini besser. Drëtt leschte Pak. Oh Gott, dat gesäit dat heirem no knallg ass, wann ech souvill Pack opgemeet hunn. Äh, yep, 4 Karten. Ja, de Kartentrick mat der neier Generatioun hat sech op, dofir muss ech emol hei mat iwwerleeën, wéivill ech lo gemeet hunn oder wat ze maachen ass. Kucken och e bëssen nach mir hei Gas ze ginn. Beberak. Sylvian am. Wow, wosst ech net, dat man deen och so enke kënnt zéien. Enke Lapras. So enke an den äh, Reverse. Polo. Dann machen wir die letzte Kehr hei Karper drauf. Und dann äh, bleiben wir hoffentlich ënnert enger halber Stëndchen mat Hirsch und Zweiler an alles. Kéint dat schon eng ginn. Die letzte Coin. An voilà, déi do hun mer raus. Zwee lescht Päck. Eng Kéier nach déi lescht Kéier Coder, sorry fir d'Kaméidi. Et ass eben Blech, jo do hun mer der erem der 4. Dat musste mer einfach klären. An se sin och einfach, déi gesi dort esou schif drop gepecht gin, also ech wees net wat do heiansdo an der Produktioun och schif geet. Sou, eng Kéier e bëssen hei raumen. Déi zweet lescht Päck hei.

Charizard am Reverse. An enger schéiner Erëm. An dann. Ooh, déi do hu mer nach net. Déi hu mer nach net. Dat freet mech richteg. Eng Full Art vum Alola Exeggutor. Richteg nice. Richteg, richteg nice. Dann hu mer wierklech erëm zwou nei Kaarten haut gezunn fir eis Sammlung. Déi hei gesäit och richteg béis aus. Leeë mer emol schonn dohinner. Wäert ech gläich eppes drop agoen. Laanscht de Parksee op. D'Honschpäck opgemaach. Zwee nei Pulls. Wann e wierklech weess, et feelen eis am Endeffekt elo mol eng Situatioun, wann ech se kucken, eng, zwou, ja sechs, sechs, siwe Kaarte feelen eis elo just nach. Also dat ass net méi vill. Wat mer dann nach méi zéien, wat besser ass, fir de Pop Money méi spéit fir op Card Market nozekafen. A mer maachen nach zum Schluss hei Unlicht, Unfezant, Rare Candy, Camelot, Nummel, witzeg dat mer déi hannereen hunn, Bisasam, Onyx, Bibarel. Slowpoke, Bibbewell an eng Kéier de Melmetal am Holo. Mee op jiddwerfalls, also mir sinn knapps iwwert eng hallef Stonn gong. Hei gesitt der emol an de ganze Balk, dee mer hunn, no 20 Päck. Dee leeën ech och emol schéin hei op d'Säit. D'Boot kraacht en och. An da wat d'Pulls ugeet, wierklech hei eis zwee nei Hits. Vill, also dräi Wiiss kann ech och scho mol hei op d'Säit leeën. Well mer elo eben elo zesummen nach kucken, ob dat elo e Bild iwwerhaapt gëtt oder net. Och hei d'Vista-Kaart, déi huet se och gewunn. An och hei, wann ee se wëll hunn, se ass nach net erofgezunn. Mee hei och, zweet Kéier duebel, déi Puls loossen ech elo elo wei. Kucke mer emol als éischt, also Coins, ech kann jo, ech kann et och maache wéi op am Poker. Dat missten der 10 sinn als Proof. Voilà, ech ginn all in souzesoen. Zéng Pikachuen, d'Lena géif elo eng u sech kréien, d'Butterschnitter um Pad giff gesinn. Hatt hatt bräicht sou e Pokers Pokerset wéi dat heiten, oder wat? Ech hu erëm Loscht op Poker ze spillen. Sou, da kucke mer elo hei dat Bild zesummen ze kréien. An dat heescht och eeben alles emol, wat mer duebel hunn.

Absolut net op wa se sou gepps gär wëllen hu wéi dat do. Do ass awer komplett falsch geschnidde ginn. Ech leen déi do emol un d'Säit. Dir gesitt jo och dat zeemol Relaxeur en nämmlecht ass. Relaxeur ass de ganz hannen. Pikachu ass och zeemol identesch. Nemme mer deen do mol eraus an dann hu mer nach zeemol de Charneira wou et och awer zimmlech identesch ass. Dat heescht wat dat do ugeet hu mer sou. Da muss de Schirm sou leeën. Ähm, ja dann och hei erëm. Also ich wees jo net wie et Iech geet, mee iergendswéis, ech wees et net, mee dat do klappt net. dat klappt definitiv net. Well am Fong sollt et sou ausgesinn. Mee wat musse mir maachen? Mussen hei esou ronderëm piddelen an och hei mam Waasser schonn e ferm oppassen. An och do, dat geet net gutt op. Ech weess net, ob dat do sollt esou richteg sinn. Ech mengen net. An och wa mer hei kucken, wa mer déi esou dann och diplomatesch dropleeën. Do muss ech och. Esou. Fueren. Also dat klappt. Fall nach vir net. So. Ass et sou gewollt? Ech wees et net. Haten se mam Kapp de Problemer. Wie gesot, dräi Bäschen Hits, erëm eng Kéier Shiny an zwou nei enken a lo en Executor an de Spark. Ähm, wat de Projet ugeet, ech hunn iech gewisen, 3 Puls. 60 Euro. Ja. Bal plus minus null rauskomm so mol diplomatisch. Ich gebe ich awer ofro de Kaf Iech net zu ganzen Display, well Dir do erëm Tints mat den an näischt kënnt ufänken. Ech soll mir no kucken war lange Part. Ähm, mir gesinn als nächste Kehr dann mat ich meine mal am Dragon kann ich op an ich muss mal iwwerlee wat mir Sujet man dann do durchkna werden. Bis nächste Kehr alle mat gut an ciao ciao.